Halallyk gyssalary Başlamak hemişe kyn. Süýji-süýji göwün ýüwürtmeler, arzuwlar şeýle bir kän, emma olaryň aglaba bölegi ýazylmadyk we hiç wagt ýazylmaýan taryhyň arhiwine siňip galýar. Heý-de siz Arzuwlaryň senenamasyny ýa-da Arzuwlaryň taryhy, Arzuwlaryň ömri atly eser okap gördüňizmi? Beýle eseri tapmarsyňyz. Çünki iş ýüzünde amal edilmedik, hasyl edilmedik zatlar hakda agyz dolduryp söhbet edilmeýär. Maksadyň beýikligine, arzuwyň süýjüligine, berjaý edilişiň kämilligine görä, ol işleriň, eserleriň gadyr-gymmaty artyp gidýär. Süýji arzuwlaryň joşguny bütin süňňümizi gurşap, oňa ylham berip duran wagty, uzak-uzak menzilleri, ajaýyp geljegi göz öňüne getirýän mahalymyz, Keýpimiziň çag-çagynda hemme zat aňsat ýaly görünýär. Arzuwlary, arzuwly ýollary külterlemek hem arka agram salmaýan kysmy. Ýöne az salymdan yhlasymyza sowuklyk aralaşyp, Arktikanyň ak hem bolsa agyr buzlarynyň arasynda gysylyp galan gämi deýin öňe ilerlemäge ne mejal, ne gaýrat, ne höwes tapýarys. Sebäbi azrak emgensek, ahyrsoňunda gönendirjek şol arzuwlarymyza başlamakdan, girişmekden çekinýäris. Haýsydyr bir täze girişmekçi bolanyňda, onuň iň kyn nokady başyna barmak, başlamak, işe girişmek pursady. Şonuň üçinem häzirki zaman Arap ýazyjylarynyň biri bu hakda söz açanda, başlamak müşgilliginiň syry hakda dil ýaryp, Her gezek şeýle ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolanymda, täze bir işiň gyrasyndan girenimde ýa-da täze bir kitap ýazmaga girişemde has artykmaç güýç sarp edýärin. Başlamak howalasyny, Başlamagyma böwet bolýan galagolply duýgyny basyryp ýatyrmak üçin şeýle bir ýazýaryn, şeýle bir ýazýaryn, başagaý bolup ýazyp oturyşymy daşymdan görseňiz-ä, eýýäm bir kitaby ýarplapdyr öýdersiňiz. Diňe şondan soň geçen menzilime ser salýaryn-da, özümi adaty, Endigan ýagdaýa getirip, öňki ýazan dolduran zatlarymy düzedişdirip, goşup aýyrşdyryp başlaýar. Çünki mende ilkinji ädimiň howatyrlanmasy, başlamak gorkusy aýrylypdy diýýär. Bu biziň köpimize mahsus ýagdy. Hatda özümem birnäçe etsem-petsemleri diňe şol duýgynyň täsiri astynda ýa soňa süýşüripdim, ýa-da, başlaýyn, başlaýyn, heniz başlamankam taşlapdym. Köpleriň özleri we öz arzuwlary geljekleri bap şu hörpden gopýanlygyna, şol ýagdaýdan ejir çekýänligine gözüm ýetýär. Ýaýran. Aslynda bu giňden ýaýran ýagdaýlaryň biri. Başlamak gorkusynyň astynda neneňsi syryň ýatýandygy hakda dürli pikirmeleri gözden geçirenimizde, jogaby göwni kanagatlandyrjak şeýle bir netijä gelip bolýar. Biz hemişe ahyrky netijäni görmäge howlugýarys. Täze işe girişkä Emma köp wagt geçmänkä başga bir işiň täsirine düşüp, bu işimizden sowaşyp başlaýarys. Munuň hem iki sany esasy sebäbi bar. Birinjisi, täze peýda bolan käbir zatlar öňküden has özüne çekiji, has gowy. has bähbitli ýaly duýulýar. Emma, şu wagtky işimiziň üstünden böküp, ol işe girişsek, ýene-de şol öňki duýgular bilen garşylaşýarys. Ikinjisi, biziň ýörän ýolumyz heniz garaşylýan ahyrky netijäni aýdyň görkezip bilenok. Sebäbi biz gyssanýar. Şu gün düýbi tutulan jaýyň üçegini ertir göresimiz gelýär. Ilkinji ädimler bolsa ahyrky üstünlige çenli ýeterlik ýol. Täze paltalaň daragta ilkinji urgusy kesgir bolman biler. Kitabyň birinji setiri juda täsirli ýa-da şowly çykmar. Hususy meýilnamadaky ilkinji aýlar beýik maksatly görnetin öňe ilerlemeýändigini görkez. Emma bar hupbat şu zatlary öz aklyňa düşündirip, ynandyryp bilmekde. Bir demde, bir sözde bina etmek ygtyýary diňe Haka degişli. Ýene bir gezek, bir demde, Bir sözde bina etmek ygtyýary diňe we diňe Haka degişli. Biz bolsa munuň üçin ähli ädimleri birine-bir ýöräp geçip, tebigaty, gözüň tebigaty diňe iri zatlary görýär. Iri zatlara ýetýänçäk arada duran ownuk-uşak hytaýlary. Hal-ýagdaýlary bolsa görmän takatymiz ýok. Bularyň ählisine sabyr edere tak. Aslynda welin, uly sabyr beýik we belent ruhy hasyl edýär. Şonuň üçin hem işiň başyndaky bu garşylyk durmuşda duçar bolýan iň uly päsgelçiliklerimiziň biridir. Muňa başlamak garşylygy. ýa-da başlamak päsgelçiligi öwrülýänçä, şol päsgelçiligi ýeňip geçmek üçin endigan bir ýoly düşýänçäň, endigiňe öwrülýänçä ähli güýjüňi sarp edip işlemegiň gerek. Belki bilýänsiňiz, Belki-de bihabarsyňyz. Raketni özüniň has köp ýangyjyny, energiýasyny ýakýar. Ol asmana göterilmezden öň ilki bilen bar güýjüni berýär. Ir säher awtoulag bilen ýola düşmekçi bolsaňyz, onuň motory ýuwaş-ýuwaşdan gyzýança oňa garaşmaly. Zandan soň, Ol diňe gyzandan soň sürmäge. Ýönek, Her zadyň ilkinji ädimi, ýönekeýi, kiçisi göze ilmeýär. Emma şol ädimleriň her biri ýokary dereje.